Paskirini ramuri kuona chart iri rakadhirowewa matrend lines nezvimwe zvakanyorwa nyorwa handiti kana uri munyowani kuforex zvinogona kukuremera kuita sei kuti uzvinzwisise kana usina munhu akuexplainera kuti uzvinzwisise saka pathis video tiri kudzidzisana about mabasics ekudrowa trend line kana tiri kuti trend line tikureva malines aya ari kudhurowa dhurowa zvaari kudhurowa dhurowa aya ndo anonzi machi matrend lines kana uri munyowani pathis channel please subscribed wodzvanya nenotification bell kana une mubvunzo yauchazoita wobvunza mucomment section tinopindurana tichifambisana chi zvakanakanaka kuitira kuti munzwisise pathis channel tinoita zvekudzidzisana forex trading for free saka make sure kuti waona mavideos from lesson number one kusvika palesson ratiriko zvinozvi kune vasati vagadzira maaccounts make sure maita sei magadzira nelink riri mudescription mwa majoina maplatforms edu whatsapp telegram facebook right hatitoda kutambisa nguva semazuva ese ngatite sei ngatijambirei pa macharts titange kudzidzisana kudrawa chi trend line right chat redu rinenge riri clean rinenge rakadai ndozvinenge zvakaita chi chat redu saka trend line basa raro nderekuti ratidza kuti trend redu rakamira sei number one number two trend line rotiratidza mashapes ma, ma kana pane vakaona vhidhiyo redu rema Chart patterns rinotiratidza mapatterns ari kugadzirwa kuti ndeapi number two number three rinotiratidza pekuti titarisire kupinda nekubuda kana tichinge tatanga kutrader saka nekuramba tichiita malessons tichasvika pakugadzira maadvanced trend line strategy ekuti munhu anenge akunzwisisa kuti kana ndichitrader market yakasvika patrend line ndichaita sei iko zvino tichiri kuita mabasics handitika exactly saka maketi yedu kana yakadai handiti kunonzi kuanalyza handitika tichatanga nekudrowa trend line redu trend line redu unouya utora katuu kako handiti pafoni ndichaita rimwe vhidhiyo rekudzidzisa chi kuti unogadzira sei trend line pafoni saka unobata the highest point handiti wobva wastretcha trend rako handitika kusvika kwarinonosvika wobva wasiya handiti saka patrend pedu tichaona kuti tine one touch second touch third touch market bva yaita sei bva yabreka ichienda mudenga ndobva yadzoka ichigadzira higher low zvatikaaexplaina zve pamabasics echi emarket structure euptrend market bva yatanga ita sei kuita ichienda chi kwari kuenda then pazasi panapa wada notisa tine chi this trend handiti right saka chinoita kuti trend redu rive valid handitika ndechekuti tinobata first point handiti tikabata second point trend redu ravalid

bva yadzoka mukati ichireacta reacta saka market inenge ichireacta chi pamatrend lines ofu chinenge kuzofamba kunyanya ichiita market trend line redu tinokwanisa kuri adjusta handitika kana chiti kuadjusta ndiri kuona tagadzira trend line redu richienderana neapa netrend iri then market bva yaita zvaikaita apa tinokwanisa kuzoadjusta panapa handiti zvichidependa nekuti market yedu irikuti picture yakaita sei handitika saka kana tichinge tagadzira chakadai Takuchienda kuma shape edu atikadzidzisa nayo mabasic emachart patterns takunoona kuti pagadzirwa shape ishi kune vakaita lesson redu remabasic emachart patterns nyorai mucomment section kuti pattern inonzi chii handiti ndichauya ndichimakira vanhu mucomment section handitika tichingobatsirana tichiita chi kuti zviende zvakanaka handiti then sepanapa makita yakaita sei yakagadzira pattern yayakagadzira panapa handitika rege ndipinde mutime frame diki titsvage pattern iyoyo tiite sei tidrowe tobva tavadzidzisana mucomment section kuti chii inonzi chii pattern yedu right tinotora train line redu ta tautanga kudrowa panapa tobata one two anoona magic right totora futi todrowa kuzasi tinobata lowest point tikustretcha takaenda takaenda right peteni yedu maiona iyi handitika palesson redu ngatinyore mucomment section kuti chii peteni yedu iyi inonzi chii handiti right then pano futi tiri kuuya tiri kudrowa chii trend line redu handiti ka iro kudenga todrowa futi handiti pattern iyi mucomment section ngatibatsiranei handiti ka right tiunonouya pano futi tiunonostretcha da da da handitika ish imwe pattern futi handiti rimwe trend line iro riri pano padenga pano tikati da da da tikadai handitika muona kuti pane trend ranga chiita sei changa chigadzirwa pazasi pano tikadai tikuona kuti pane trend ranga ichita sei ranga richigadzirwa anditika right tine rimwe futi panapa maudatasisa apa ani mukuona ka iro imwe pattern ishi mucomment section ngatitesei ngatibatsirane handiti ka then vandakaita sei vakaita futi machat patterns handiti tiri kudzidza tichidzidza zvimwe tichiita sei tichiita revision handiti tine pattern yedu yatiri kuona apa tine apa neapa neapa e eh, mundinyorerawo kuti pattern iyi inonzi chii imwe yacho ishi isho handitika mundinyorerawo mundinyorerawo please please imwe yacho ishi ishi handiti ka tikunoya futi pazasi panapa pazasi panapa tinayo ishi handiti one two three mondinyorerawo kuti pattern ishi patakaita takatinonzi chii tiri kurevisa zvinhu tichitodzidza futi chii zvinhu zvinyowani handiti ka right kana pazasi panapa tine ishi mundinyorerawo kuti takawirirana kuti inonzi chii handiti ka ndiyo futi ishi ishi toita sei tobatsirana batsirana anditika right anenge auyawo pacomment pako akakubvunzawo something please mubatsirewo kana ndichichi ndichiri offline but kana ndiri online usually ndogara ndine data zvangu but ndogona kunonokaita sei kuona message unokwanisa kungobatsirawo kana une munhu abvunza zvauri kuziva handiti right ndo madhroyero atinoita chi atinoita trend line mabasic aya saka next video tichaita e, mabasic eanonzi maindicator handitika mabasics achoona saka ngatibatane pachi panext video kana wanga usati waisawo subscribe Tokumbirawo u subscribe woisa comment, like, share kuma family and friends tisakanganwe kusangana pachi.